De Kleesje kënnt elo Ouschterdag. De Kleeschen an den Houseker waren nes zefridden. Si hate Vakanz, si lochen op der Plage, hu sech d'Sonn op de Bauch schénge gelooss an hu getompt. Op eemol mierke si, wéi eng kleng wäiss Méiw an der Luucht iwwert hinne gekreest ass a kreescht, Ui! Oui! Den Houseker kuckt an d'Luucht a freet ganz haart, Wat ass da lass? Méi frappt de Schniewel grouss op an erof geseegelt kënnt e Bréif dem Kleeschen vrun d'Féiss. A wat ass dat dann? seet hien a kuckt op d'Enveloppe. Hien hëlt s'an de Grapp an ënnersicht se grëndlech. Hei! Do steet et, un de Kleesje beim Mier, wou bal keng Leit sinn, mee vill Sand a vill Palmen. Dat ass jo tatsächlech fir mech. A wie schreift mir dann heihinner an d'Vakanz? Den Houseker awer zwibbelt sech, datt dee Méiwebréif do näischt Gutts ze bréngen huet, mee fir dem Kleeschen et net ellen ze maachen, seet hien, D'wäert ee vun deene sinn, deene mer eng Kéier eng Kaart aus enger Vakanz geschéckt haten. T ass e Bréif vum Ouschterhues, fält de Kleeschen him an d'Wuert. Vum Ouschterhues? Den Houseker ass ganz verwonnert. Deen huet awer nach ni geschriwwen, a mir him och net. De Kleeschen mécht de Bréif op a liest vir. Léiwe Kleeschen, Ech si ganz frou, datt mäi Koséin, de klengen Hieschen, bei dir schafft. Wann s de nees heem fiers, komm bei mer laanscht, ech muss onbedéngt mat der schwätzen. Vill léif Gréiss. Den Ouschterhues. D'Kleeschen huet de Bréif op seng Stréie matgeluecht an de Kapp gerëselt. A wat soll dat doten da lo rëm sinn? Hien huet de Bréif nach eng Kéier duerchgelies a gesouch, dunn dat ënnen um Wupp vum Bréifpabeier nach eppes a butzeger Schrëft geschriwwe stoung. Postskriptum, Du weess jo wou ech wunnen, am Molbierbësch ënnert der héijer Dänn. Ah jo, dat weess ech wou dat ass. An hei steet nach eppes. Postskriptum zwee, Komm, et ass ganz, ganz wichteg. T wäert jo näischt mat eisem Léierhieschen geschitt sinn, sot den Houseker. Neen, neen, dat héiert sech net esou un, huet de Kleeschen e berouegt. Jo, mee wat wëll en dann? Dee wëll, dee wëll, jo, ech, ech weess net, ech weess net, wat hie wëll, huet de Kleeschen getuddelt. Ech mengen. Et ass besser mir paken an a mir maachen eis gaangs bei den Ouschterhues fir gewuer ze gi wat lass ass. Däers war den Houseker awer net zefridden, Mer sinn dach eréischt ukomm an elo solle mer scho fort. Mir si scho 14 Deeg hei, huet de Kleeschen den Houseker op d'Plaz gesat, an ech sinn der Meenung dat mir erëm un d'Aarbecht mussen. Du hues jo scho gemierkt, dat mir all Joer méi fréi ufänke mussen, well ëmmer méi Kanner bäikommen. Komm Houseker, mä de Moie fuere mer. Den Houseker huet a säi Baart gegrommelt, säi Buetuch ëm de Bauch gewéckelt, de Schwammsak iwwer d'Schëller gehaang an hien ass op hir Haip zougeschréckt, déi ënnert enger riseger Pallem am Schiet vun der gliddeger Sonn stoung. Hie war schonn erëm richteg deen alen Houseker an an der richteger Stëmmung fir heem. Dräi Deeg drop houle se ënnert der héijer Dänn am Molbierbësch. 't war eng laang Rees gewiescht, de Kleesje war midd an déi zwee haten d'Schëllere vun der Sonn verbrannt, well si sech net genuch agecrèmt haten. Hir Nuesen hu sech scho kräfteg geschielt. Den Houseker huet un d'Dier vum Huesenhaische geklappt a gläich drop huet den Ouschterhues de Kapp erausgestreckt. Hei, dir zwee sidd et! Kommt eran, dann iesst der e klenge Maufel mat. Gëtt eng säfteg Omelett mat Bëschchampignonen. Dem Houseker ass d'Waasser am Mond zesummegelaf an och de Kleeschen war déck hongereg. Si hu sech un de stuffen Dësch gesat an dichteg eragefeiert. Knapps ware se fäerdeg, huet dem Ouschterhues seng Fra eng Fläsch Äppel Viz opgemaach a véier Parzeläinsbecheren op den Dësch aus Kiischtenholz am Sälche gestallt. Als Dessert gouf et Äppelkuch mat décke Nëss drop. Ei, deen huet geschmaach! Sou!

Ech ginn de sechsten Dezember d'Eeër ausdroen an du gees Ouschteren d'Tellere fëllen. Den Ouschterhues huet e puer Sträpp gezunn. Ass dat en Deal? Wann de Kleeschen net gemitterlech an enger Fotell geleeën hätt, wier hie klak vum Stull gefall. Den Houseker war esou erféiert, datt den Äppel Viiz, deen en am Gaang war ze schluppen, him an d'Vaderonserlächelche gerutscht ass an hie sech fatzeg verschléckt huet. Wat! Schätzt de Kleeschen, Wat? Du wëlls Niklosdag Ouschtereeër am Gaart verstoppen an ech soll Ouschtere Kleesercher ausdeelen? Firwat dann net? sot den Ouschterhues an hien zitt e Strapp un der Päif. Dat wier dach emol eppes anescht. Kuck, du bräichs nëmmi bei der batterer Keelt erauszefueren a géifs der nëmmi Hänn a Féiss erkalen. D'wier kee Glatäis méi, op deem däi Gesell giff ausrutschen, an du misst nëmmi mat denge Quadratlatschen duerch de Schnéimätsch tratschen. Fir den Houseker war dat schonn eng aner Musek. Hien hat sech an der Vakanz an d'Sonn an an d'Hëtzt verléift, an hien huet scho mat Schmäerzen un deen nächste Wanter geduecht, déi laang Nuechten, dee Schnéi, déi Keelt. Brrrr! Den Houseker huet sech geschuddert. Och wann, wéi schonn sou dack, net vill Schnéi déit falen, géif awer e Wanter mat e puer Grad ënner Null, mat Glatäis, mat Niwwel, mat Nettsch a mat Keelt, brrr, a wann et schonn nëmme fir eng Nuecht wier, brrr. Dat ass eng immens gutt Iddi, huet den Houseker dem Ouschterhues verséchert, do sinn ech mat. De Kleeschen awer huet dat net esou gesinn. An d'Kanner? sot hien, wat soen d'Kanner dozou? Déi komme jo ganz duercherneen. An dann, hien huet säi laange Baart gestréilt, Neen, neen, ech mengen dat gëtt näischt. Komm, mer probéieren et eng Kéier, huet den Ouschterhues him ageriet. Probéiere geet iwwer Stodéieren an et kascht keen Zantim. Ech jiddefalls wier frou driwwer, op d'mannst eemol am Wanter eraus ze däerfen an déi grouss Welt, wa Schnéi läit, s de mam Schlitt fiers an de Schnéimännercher eng Wuerzel als Nues kanns an d'Gesiicht stiechen. Hien huet häerzlech gelaacht an d'Päif ass op an of gewackelt. Jo, komm mer probéieren! huet den Houseker gebiedelt. Kleeschen huet nach ëmmer säi Baart getéiltert an huet sech un der Stier gekraazt. Ech weess net, sot en, mee 't sief dann, ech sinn es d'accord, mee just fir eemol. Den Houseker ass vu Freed an d'Lut gesprongen, huet e puer Tier ronderëm den Dësch gedanzt an dem Ouschterhues e klakege Kuss op d'stuppeg Nues gedréckt. Wéi ne Kloos Nuecht war, ass den Ouschterhues mat de gefierften Ouschtereeër a mat de Schoklas-Hiesercher duerch Gaassen a Stroosse gehoppelt. Ei, wat war dat eng Freed! 't huet déi Nuecht eng Grimmel geschneit an dem Ouschterhues säin Häerz huet vu Freed gegluckst. Hien huet sech jiddefalls fest virgeholl, de Kleeschen z'iwwerrieden, Ouschterdag vun elo un fir ëmmer op Niklosdag ze verleeën. Den Houseker hat hie jo schonn op senger Säit. Awer d'Saach krut en Hoken, De sechsten Dezember ass de Kleesche moies aus dem Bett gefall. Wat war him geschitt? Hat hie schlecht gedreemt? Neen. Hat hien ze vill an de Lëlldecher gewänselt? Neen, hien hat nach ni am Bett gestruewelt. Wat war et dann? Hie war erféiert, grujeleg erféiert, wéi hien donidden op der Äerd eng jäizeg Zireen goen héiert. Lo ass et esou wäit! jäizt de Kleeschen. D'Welt geet ënner! An hie luusst gaangsteg zur viischter Fënster eraus. Op der Äerd schéngt alles ze sinn, wéi et war, net schlëmm an net besser. Just déi Zireen, si geet dem Kleeschen duerch Muerch a Schank. Wat ass dat nëmmen? Op eemol hat en et. Dat waren all déi Kanner, déi gekrasch hunn, well op hirem de Klos Teller Ouschtereeër louchen a Schoklas Hiesercher souzen. O déi aarme Kanner! Dem Kleeschen huet d'Häerz geblutt. Lo mussen déi aarme Wiermercher nach véier Méint op hiene Klooswënsch waarden. An deem schéinen alen Haus mat den hëlzen Dieren an der hëlzener Trap huet d'Liesje gebläert wéi um Spiiss, Wou ass meng Kachmaschinn? Firwat huet de Kleeschen Eeër bruecht? Deen domme Kleeschen! An de Flëppchen huet häerzerbäermlech gekrasch. Blöde Kleeschen! huet hie gebierelt. E grasgréngt Ee huet missen dru gleewen an ass op de stuffe Buedem geflattert. Ma Flëppchen, sot d'Mamm, dat Ee kann dach net dofir! Dach! Déi leien do an dofir konnt de Kleeschen näischt anescht dohinner leeën. Blöd Eeër! En zweet Ee, e knallrout mat bloen Tëppelen, louch gläich drop, nieft deem futtissen éischten. Philippe! jäizt de Papp streng. Ja! D'Mamm, de Papp, den Alex an de Guy hunn eragekuckt, wéi wa si se net méi all hätten. Si hunn näischt, mee absolut näischt verstan.

Géint der Owend huet d'Gebläert sech ginn donidden op der Äerd. De Kleesche war déi ganzen Zäit wéi en dillend Dapp hin an hier gelaf, den Houseker an de klengen Hues, de Léierhieschen, dee bei hinnen an der Mëllechstrooss gewunnt huet. Si zwee hu versicht, en ze berouegen. Ëmsoss. Déi Nuecht hunn déi dräi net konne schlofen. Si hunn déi Iddi vun deem Niklos Ouschterwiessel duerchdiskutéiert an auserneegepléckt. Den Houseker war zanter moies och schonn nëmmi esou honnertprozenteg iwwerzeegt vun där ganzer Geschicht. Den Hieschen huet net vill gesot. Hien huet jo beim Kleesche geschafft, mee den Ouschterhues war säi Koseng an hie war frou mat him. De Kleeschen huet dat verstan Ech ruffen him un, sot hien op eng Kéier. 't war schonn e Strapp no Mëtternuecht. Hien hat d'Nummer awer nach net ganz gedréint, dunn huet hien den Hörer nees opgeluecht. Ah, 't huet kee Wäert. Den Ouschterhues kann net och elo nach Ouschterdag Eeër leeën a verstoppe goen. Ouschterdag musse mir eraus an d'Näschter fëllen. De Kleeschen huet eng Kéier schwéier geotemt, sech an d'Fotell getässelt

Wéi Ouschterdag vrun der Dier stoung, war a Kleeschjens alles prett fir op d'Niklosrees. D'Camionnette war struppevoll, si hate sech esouguer en Unhänger missen uschafen. Ouschtersamschdes owes souze se allen dräi an der Schrottmillen. De Kleeschen duecht alt, dat eenzegt wat nach géif un Ouschteren erënnere wier den Hieschen, mee dee war schonn e richtegen Niklos-Hues. Du knuppt et eng Kéier, klaakt fatzeg an de Kleeschen, den Houseker an de klengen Hieschen sëtzen um Buedem. Déi véier Achse ware klacksdeg ewechgefuer. Wéi d'Crème, wann ee mat der Fauscht op eng Mokas Eclair schléit. Ech kann iech verrode, Kanner, dat déi dräi do souzen wéi op lues gekachten Ouschtereeër an och dat se allen dräi wéi Muedeléine geheult hunn. Oder et war jo och ze verstoen, dat war einfach ze vill. Nujee, blouf hinnen näischt anescht iwwreg, wéi de Schlitt aus dem Schapp an den Iesel aus dem Stall ze zéien. Den Ouschterhues hat et einfach! huet den Houseker gegrommelt. Deen huet déck Stiwwelen ugedoen, d'Hatt op de Bockel gestréckt A lass goung et! A rosen huet en nach geknoutert, Ech sot et jo ëmmer, déi Kar do ass Schrott! Wéi se fäerdeg ware mat ëmtässelen, do gouf et héich Zäit, fir sech op de Wee ze maachen. Awer dat war net esou einfach. Dat war e Wee, wou vill Steng louchen. Wierklech, de Schlitt koum bal net vun der Plaz. Den eisene Reef war plazeweis scho sou ofgenotzt, dat de Schlitt um Holz gerëtscht ass. Déi riets hëlze Staang war drop an drun fir futti ze fueren. A si haten nach bei esou vill Kanner ze goen. Den Houseker huet de Schlitt sou gutt et goung gefléckt, mee wéi dunn d'Staang nach 200 Meter iwwer de Kressi geschruppt ass, war et Feierowend. D'Staang ass gerass. Si hunn d'Saache misse schleefen. Wann ech bedenken, huet den Houseker geknaddert, datt den Ouschterhues meng Drëppe konnt drénken. An dem Iesel säin Hee huet en eragefeiert an d'Grompere Schuelen.

Och wann hei an do eng Tréin de Bak erof gerullt ass. Oh, meng Kachmaschinn! rifft d'Liesje ganz erstaunt. An ee Schocklaskleeschen! Hei, ech och! rifft de Flëppchen. A mäin Auto, deen ech d'lescht Kéier net vum Kleeschen krut! Mee firwat hu mer keng Eeër kritt? Ech hätt awer gären Ee gehat! Ech och! sot d'Liesjen. Oh, den Ouschterhues hat sécher keng! sot de Papp nach a war selwer net ganz iwwerzeegt vun deem, wat hie vu sech gouf. Keng gefierften Ouschtereeër op Ouschterdag? Wat konnt dat heeschen? Wësst der wat, Kanner, huet de Papp seng Kanner versicht ze zëssen, de Kleeschen huet mam Ouschterhues getosch. D'Lieschen awer, dat sech keen U fir en Ee wollt virmaache loossen, war net op d'Nues gefall an huet gefrot, Kënnt dann lo gläich nees d'Chrëschtkëndchen? Dobäi blouf et. Kee Schocklaskleeschen a kee Boxemännche sinn op den Teppech geflunn. D'Mamm an de Papp, den Alex an de Guy, hu sech nach een deen aner bekuckt an de Kapp gerëselt. Si haten dat ganzt Gekleeschens op Ouschteren nach net esou richteg kapéiert. Eng Woch no Ouschteren, op wäissen Ouschtersonndeg, souzen de Kleeschen, den Houseker, den e Kloos Hieschen, den Ouschterhues a seng Ouschterhuesefrächen am Molbierbësch ënnert engem Fiels, aus deem eng kill Quell gespruddelt koum, an hirer Mëtt op enger decken, e gutt gefëllte Picknickskuerf. D'Sonn blénkt duerch déi zart gréng Fréijorsblieder an déi éischt Blimmelcher strecken hire bottergiele Käppchen an d'Luucht. De Poufank schléit an d'Beie brommelen an den Ouschterhues nuckelt genësserlech u senger Päif. Fannt Dir et dann net super, seet hien, am helle Fréijoer duerch d'Stroossen ze fuere mat engem Jabel voller? Méi wäit kënnt hien net. Mam Diabel! fuhren de Kleeschen, den Houseker an den Eclos Hieschen him wéi en helleg Donnerwieder iwwert de Mond. Mam Diabel! Mam Diabel! Jo, neen, dach, mee ech wollt soen, mat der zackeger Camionnette, jo, mat der. Och dunn kënnt hien net méi wäit. Mat der Camionnette! De Kleeschen, den Houseke an den Ekloshieschen fachen dran, wéi wann se den Hues wéilte Stéck fir Stéck auserneen huelen. Mat der Camionnette! Den Ouschterhues rappt d'Aen op a freet bass erstaunt, Iwwerhaat glat net am Bild vun deem, wat geschitt war! Sidd dir dräi aartlech Gesellen éieren zu Fouss gaang? Abee Jongen, do hat dir mol eng zerguttstert Iddi. Am Fréijor soll ee jo och net an enger stéckeger a sténkeger Camionnette dorëmmer kutschéieren. Do soll een an d'frësch Loft trëppele goen an d'Natur genéissen. Super Jongen, dat nennen ech tough! Dat hätt en net sollte soen. Den Houseker spréngt aus der Këscht, Du mëllen Ouschterhuesen Zivi do! Lo geet mer es awer duer! Soll ech der emol verzielen, wéi mir duerch d'frësch Ouschternatur, wéi soss de, getrëppelt sinn? An den Houseker verzielt dem Ouschterhues alles, vun A bis Z. an e léisst keng Grëtz aus. Net dat d'Kanner wéi eng Police-Sireen gebläert hunn de sechsten Dezember, net dat hir Schrottmillen de Geescht opginn an den Iesel de Schwanz bäigezunn an op stur geschalt hat, net dat si dräi Ieselen de Schlitt selwer hu missen zéien an net dat deen dunn och d'Bengele bei d'Tromm geluecht hat. Zum Schluss dann verkënnegt den Houseker haart an däitlech wéi e Prophéit, Emol! An ni méi! Den Ouschterhues war paff, sou paff, datt seng Päif ausgaange war. Jo! setzt dunn de Kleeschen nach eng drop, ech goung eng Kéier Ouschteren d'Äschter fëllen, mä ni méi! Souguer dem Ouschterhues säi Koseng Niklos Hieschen huet erausposaunt, Och deene Leite geet ni méi op Ouschterdag Kleesercher op d'Telleren tesselen. Sou! Dunn ass dem Ouschterhues d'Päif aus dem Mond op de Pelz gefall, mee si war jo well kal. Hie rifft s'op, fänkt se nees un, denkt no an zitt e puer Sträpp. De wäissen Tubaksdamp huet sech matt de gëllene Strale vun der wäissen Ouschtersonndegssonn vermëscht. T'ass och ze vill waarm ëm dës Zäit, grommelt den Houseker a säi spatze Baart. Mir hu kee Summergezei am Schaf, also kee sou richtegt, seet hien an denkt u seng blo Schwammbox. Abee, dann erzielen ech iech elo meng Erfarung, fänkt den Ouschterhues ze poteren un. De Schnéi, dat ass jo alles schéin a gutt, wann een e puer Meter hei am Molbierbësch trëppelt an e puer Schnéiklatzen dréint a pucht, mee ech hu keng Stiwwelen, kee Schlitt a kee waarmt Gezei fir Stonnen a Stonnen duerch d'Keelt ze latschen. Ech sinn et gewinnt op d'Äis danzen ze goen. Meng Patten a meng Läffele fréieren dobaussen méi séier wéi an enger Tiefkühltruh. An dat schlëmmst ass, ech si gewinnt vill, vill Eeër doruechter am Gras ze verstoppen. Mee ech konnt mat Bee stompeg lafen. Ech hunn éischtens kee Gras ënnert Schnéi oder Schnéimätsch fonnt an zweetens hat ech keng Eeër, well d'Hénger am Wanter paueren. Do leet dach kee Schwäi vun Hongder en Ee. An ech paueren an Zukunft op Ouschteren, trauert den Houseker, fir datt jo beileiwen alles soll kloer an däitlech bleiwen, wéi et gesot war. Jo, esou ass et a sou soll et bleiwen, den Ouschterhues kënnt Ouschterdag an de Kleeschen Niklosdag, prophezeit den Ouschterhues, an déi aner sinn es all mat em d'accord. Do war et un der Zäit, eng gutt Fläsch Viz opzemaachen. Bis an de spéiden Owend eran sëtzen si zesummen, siffelen a schnëssen. Zanterhier treffe sech de Kleeschen, den Houseker, den Niklos Hieschen, den Ouschterhues a seng Ouschterhuesefrächen all Joer wäissen Ouschtersonndeg am Molbierbesch ënnerem Fiels bei der Quell. Si drénke Viz a si poteren an den Ouschterhues fëmmt seng Päif. Mee heiansdo freet hien de Kleeschen, ob hien net dach erëm dierft Niklosdag Ouschtereeër verdeele goen. Den Zniklos awer bleift dobäi, De Kleesche kënnt elo net méi Ouschterdag.